Fil-missjoni intraprenditorjali tiegħek, x'interessak l-iktar, il-flus? Issa nagħtik għażla. Jekk ngħidlek ma temminnix. Le, le, ma temminnix. Għax ma temminnix. Nemmnek, nemmnek. L-iktar imprendituri kull li naf mhux il-flus jinteressahom. Ħa ngħidlek, inti naħseb l-istess. Qiegħed hawnhekk ma naħsibx qed interessak il-flus, qed interessak il-sodisfazzjon li għamilt minn dil-kamra mitti għamilt u minn dil-kamra qed tagħmel li qed tagħmel il-mod kif qed wassal il-vuċi dejjem tipprova tivvinta se tagħmel aħjar. Jien naħseb tibħali. Faqas tagħti każok. Flus ħajti kollha mdejjem għall-bank. Jiena m'għandi xejn kollox tal-bank.

Tiġix tgħidli di tqum 1000 euro. Qas moħħi laqas jikkonċepija, ġiba. Bat jiġi u jiddanna xil madonna, kemm ħali. Di 1000 euro, imma f'moħħi laqas nikkonċepija, għax tant kollox bin mijiet ta' eluf u miljuni, li inti kollu fuq hekk negozja. Kollox relativ. Laqas apprezzhom l-affarijiet l-oħra, għas kont taf x'inti tixtri. Ma ġifiri, ma Allora xini l-iktar ħaġa li tinteressak li. Nivvinta. Li tivvinta, tiġġedda, tara l-affarijiet. Nivvinta nkun rrit nkun l-ewwel. Jina rrit nkun l-ewwel jekk jista' jkun. Mhm. Jina fil-fatti għalija mhux l-oħrajn il-kompetituri tiegħi, jina l-kompetitur tiegħi huwa l-gvern. Jina jekk nira, jekk nidra anke tfal, jina l-kompetitur tiegħi huwa l-gvern, jina ma l-gvern irrid nippika. Mhm, mhm, Hemmhekk qed nimxi. U kif tħossok li se jagħmel? Jagħmel xi gvern, xi gvern mara jintaxxaw jiġib li jrid. Eh, mhux hekk. Ma nipprova. Mhux hekk. F'ċerti affett il-nexxili, f'ċerti affett ma nexxilix. Mhux dejjem il-nexxili. U x'inhu l-iktar ħaġa li inti gburi li rnexxejt tagħmel f'dak fil-qasam tal- ta' l-impriża medika. Le, ovvjament tifhimni li jiena l-ikbar fil- fil-saħħa privata. Sal-lum għandin żewġ sptarijiet u klinika. Intom qegħdin taslima Bul Marrat. Taslima Bul Marrat u Żejtun. U żejtun? Issa żejtun se niġgħu nkabbru iktar, hemm idea ġodda ġejjin. Tifhem għandna ħafna fejn ġodda u l-ħedin għandna dejjem nivvintaw. Però nifhmux Preferi mhux nivvintaw, ta' xi ma naħseb jiena xi xi dana u xi Einstein. Mm. Da kull ma nkun qed nagħmel jiena nkun qed naqra. Mm-hmm, mm-hmm. Għax dir veri, nkun qed naqra u minn dak li nkun qed naqra ma tkunx dik l-idea Għax dik is-sabiħ tagħha mhux dik tkun l-idea. Inkun qed naqra u f'daqqa ċupp tiġi spark. Qed tifhem? Issa inti meta tiġi kri spark, tifhimni inti, dik għad tkun A. Ġiet Sewa. l-idea A. Mhm. Imma sakemm dila ssir fatt, Mhm. issir zeta. Mhux Tant hekk. tinbidel u tant ikun hemm min ibiddilha li ssir zeta. Ġifieri fis-sens tinbidel totalment. Yes. Issa inti waqt li tkun qiegħed tiddiskuti, l-iktar ħaġa diffiċli għalija nsiba jiena hija l-ewwel parti. Meta jiena l-idea li jkolli niġi biex nittrażmettiha lil xi ħadd li jrid iwettaqha. Għax jien mhix kapaċi wettaqha. Mhm. Ġifieri l-idea toħroġ minn għandi, tiġix tgħid immaneġġja m'iniex kapaċi nimmaneġġja. Għax jien ħafna nisfel nimxi b'qalbi, mhix kapaċi biex timmaneġġi trid tkun sod. Ara jiena l-idea l-iktar li nagħti u qed tifhem imma lik id-diffiċli li huwa kif inti minn moħħok l-idea li jkollok trid tagħtiha lil ħaddieħor. U inti meta tkun qed titielu din l-idea, Mingħalik li qed jifhmek, ma jkun qed jifhem xejn. Mela, tlaqna?